Nneɛma ato a ato a a a a apansa kyɛ sɛ yɛhu deɛ wɔn ano yɛpɛ mpanimfoɔ no wɔpɛ sɛ wɔde kɔ ɛkɔkɔsie hwɛ me me ɛɛ na ɛyɛ ka ne sɛn ɔ me da so ara yɛ twenty first ɛɛ thirty first thirty first night thirty first night Kɔhwɛ asɔfofoɔ. Mpe me memfrɛ wɔn asɔfo mpo. Sɛ yɛka sɔfo yɛka asɔfo mpo a, yɛ wɔn yɛnhu wɔn. Wɔn yɛ antichrist. Wɔn na wɔn ama ho kwan ama ewiasefoɔ anaa obi a wɔngye nyame nni anaa obi a wɔnnim nyame ase ɛtumi bɛdidi nyame atɛm ɛdidi yɛn nso yɛdi nyame akyi nyinaa ɛyɛ mo mo ntia Sɛ nka ɛnyɛ mo a, nka obi ntumi mmɛsɔre nka sɛ wɔngye Bible ni na Bible no mpo, kyɛ sɛ wɔn yɛnhu kwan a wɔfa so bu Bible no fa. Ama nnipa bɛtena YouTube ɛka ɛka nsɛm de gu Nyankopɔn ho wei ɛɛ kyɛ sɛ meka koraa sɛ mede gu mo de gu Nyankopɔn ho fi a na mekora mpo mesua mo so. Ɛnyɛ adeɛ ɛka Nyankopɔn no coat na aka ne shirt. but ne nyinaa no efiri deɛ efire sɛ ɔte aseɛ ne nyinaa no ɔyɛ dɛn efiri deɛ efire ɛdeɛ nti na mɛka ne saa thirty first night asɛm bɛn na onyankopɔn aka akyerɛ nipa no onyame baako a wafrɛ no asɔfoɔ no mpɛtɛku sɔfoɔ wɔn abɛyɛ ghana ma a ɛno nti ama ebinom anya ho kwan edidi akristofoɔ ɛne onyankopɔn atɛm na ɛnyɛ wɔn fɔɔto a.

Hwɛ, me nua, me nuanom, Nyankopɔn frɛ wo a, ɛyɛ a mɛnkɛ sɛ Onyankopɔn afrɛ wo. We are so funny. We are so funny. Na asɛm yɛ mekɛn, eh, it is not funny. It's so terrible. Sɛ Onyankopɔn baako ɛbɛka sɛ ɛsɛ kura mbɔ that that that thirty first night wokɔ YouTube kura mbɔ ɛtan ɛtan ɔm kyɛ sɛ mɔm yɛn ho sɛ mo yɛ rɛmpɛtɛku ankasa. Moama yɛahu sɛ sei moyɛ moyɛ rɛrɛrɛ peteku ankasa. First no mpo de sɛ na moyɛ sie. Sisi anyansafoɔ tena ase ne ɛdwen mo nsɛm ho a. Kyɛ sɛ ɛyɛ ana kyɛ sɛ ɛgya yɛn aniwuo. Sɛ nti wei mu nyinaa so foro mu peteku wei mu nyinaa foro mu sɛ asɔfoɔ nom. But yɛne yɛte aseɛ. Yɛte aseɛ because Onyankopɔn a yɛsom no ne Yesu Kristo a yɛdi n'akyie. Ma menka asɛm bi nkyerɛ wo, wo a wonnye Nyankopɔn nnie, ɛnyɛ wo fault, ɛna wo a wogye no die nso so, wogye no di. Hwɛ, wokɔ baabi, typical example na mede ma wo, sɛ wokɔ baabi na obi kyerɛ wo sɛ, anaasɛ wokɔ akuraa bi ase, anaa wopɛ direction bi, wakɔ baabi na wayera, ɛna wopɛ direction. ɛna wahyia obi no anaasɛ wɔne ayɛ ntanta ɛna wahyia obi na ɔbisa sɛ oh asɛm asi mepɛ asamasi fie anaasɛ mekɔ asamasi fie na mahwehwɛ a menhu na mɛyɛ dɛ na mahu ɛnka yɛ aburokyerɛ deɛ a ɛnka yɛ ni problem ɛnka no asɛ address yɛde address ma wa wobɔto gps so a wɔnam ano akɔpie fie hɔ anaa wakɔpie baabi a wɔkɔ but africa gps wode bɛ sɛkyɛ sɛkyɛ sɛkyɛ afei kora mpo na ebinom ahyɛ ahyɛ aseɛ wɔ africa But ɛnhyɛ da nyɛ common. Nka ntete mmere mu asɛm na meka. Hwɛ, obi ma wo direction. Oh, asɛm asi, wopɛ asɛm asi fie. Ah, okay. Ah, kɔ, kɔ aseɛ hɔ. Oh, ɛkwan na ɛda hɔ kɔ aseɛ hɔ na woduru aseɛ hɔ a, wobɛhu sɛ amango bi soɔ. Amango no si hɔ no, Wopa ho a, wo nsa nifa ho kwanta bi so wɔ hɔnom. Pae fa saa kwanta, mfa benkum, fa fa nifa. Woduru nifa hɔ a, wobɛhu sɛ wɔatu anwea de agu hɔ. Anwea no, wotu wɔn bi a wɔatu anwea no agu no, wotu wɔn ani hwɛ wotu wɔn ani hwɛ ntentenso a, wobɛhu sɛ efie bi wɔapenti no ɛɛ yellow. Saa efie no ɛyɛ hɔ ara. Saa information a woanya de ato wo tirim no ntumi ma wonyera da. Sɛ wo follow saa information a nnipa no de ama wo a, wontumi nyera da. Wobɛkɔ ampa ne ampa a, wobɛkɔ akɔto nkwanta no a wɔkyerɛ wo no sɛ da hɔ. Nifa so no, nokorɛ wobɛfa so, wobɛgyaa benkum no afa nifa. Wobɛkɔ a, wobɛkɔ akɔto anwea no a yɛkɛ sɛ yɛatu agu hɔ no, wobɛkɔ ne atu agu hɔ. Wopagyaa w'ani a, ɛdan no, ne colour no, ɛntumi sesa at, at just a second, wobɛkɔ na colour no a wɔka no, na ɛwɔ hɔ. Enti saa follow, ɛyi, saa information a wɔde ma no, wontumi nyera da. Wei yɛ typical example a mede kyerɛ wo sɛ, hwɛ, wokɔ Bible mu, Onyankopɔn asɛm a waka de ato hɔ no, ɛnsesa. Ama yɛn a yɛdi Onyankopɔn akyi no, ama yɛhu, ɛma yɛhu nnipa a wɔba ne nnipa a wɔyɛ. So wote aseɛ? N'anom asɛm kyerɛ yɛ sɛ, mmerɛ bi bɛkɔ awieɛ a, saa nneɛma wei nyinaa no yɛbɛhu. Enti weinom no, ɛnhyɛ da mmɔ yɛ hu, wei ɛnyɛ ɛnyɛ ɛhyɛki. Enti obi abɛgyina so wɔ ne Nyankopɔn ni a ɔkan. sɛ mmerɛ bɛba, antichrist bɛba, wɔn a wɔnyi Nyankopɔn nni bɛba, wɔn abɛkeka abususɛm. Sɛ sɛ wokɔ YouTube na obi ka asɛm koraa to hɔ koraa mpo a, masa wɔn ankasa na n'abusuafoɔ koraa suma no. Sɛ adeɛ nti na meba yi, ɔka nsɛm sɛn yi. Ɛyɛ abususɛm. But yɛaka to hɔ dada. Nti yɛn ne yɛdi Onyankopɔn akyi, information a wɔde maa yɛ sɛ wɔn mu bɛba no,

Ɛsɛ Onyankopɔn de tumi no ama mo, nyɛ saa? Ɛɛ, me nso mebɛhyɛ nkɔm, mewie a mede bɛma obi na ɔnso ahyɛ nkɔm. Sɛ me mehyɛ nkɔm sɛ sɛ anaa sɛ me ankasa me criticize sɛ ebi anti NDC ɛbɛwene na obi so kɛ sɛ MPP bɛwene a, wei yɛ nkɔmhyɛ. Obi ɛpere obi ɛpere ma ne deɛ. Enti the end of the day no sɛ ɛnyɛ aba na ɛbɛpae na yɛbɛkɔ another run na yɛsan akɔto a ɛyɛ den aso aba the end of the day no yɛbɛyi one president. Yɛmfa two president nkɔ kɔdi akunya da ɛma ne nyɛ yie. Enti sɛ mekɛ sɛ NPP bɛwe ne na obi kɛ sɛ NDC bɛwe ne a by the end of the day sɛ baako deɛ ba mu a enti hwan na Onyankopɔn di n'akyi? So wahu? Hwan na Onyankopɔn di n'akyi? Ɛna Nyankopɔn ɛ hɛ Awurade Nyame. Sometimes Awurade yɛ na ɛ waka ho asɛm de ato wo mu but yɛ akenya wo ho na nipa ani nwu. Ɛyɛ ɛyɛ akenya wo ho paa na nka akristofoɔ yɛso akoma nyɛ dɛ ɛnto yɛ yam because nsɛm a wɔka yɛ nyinaa bam. wɔn a wɔtwa ntoro twa ntoro, wɔn a wɔahyɛ mpataku ntaadeɛ hyɛ ɛhyɛ mpataku ntaadeɛ. Ɛsɛ wɔn ɛ ebinom ama ebinom korampo ama ɛ nyamesom korampo ɛnyɛ ebinom dɛ. Ɛdeɛ nti a ɛsɛ nyamesom akristofoɔ na ɛsɛ yɛhwehwe wɔn mu yɛde wɔn bɔ kyakya wohyɛ atare koraa wokɔ asɔre koraa na yɛserew yɛsɛ wonim deɛ woyɛ but ne nyinaa no ɛmma yɛ gyidie ɛntɔ ba ha. So wote aseɛ? Monkɔ so ansere. Monkɔ so anyɛ deɛ moyɛ. Mmerɛ no bɛso. Mmerɛ no ɛbɛso. Na ɛnyɛ mo pɛ, ɛnyɛ mo, ɛnyɛ mo fɔɔto a, ɛyɛ mpataku na wɔn aba no. Na wɔn a meka wɔn nsɛm nyinaa, wɔn ne wɔn ho. Menkɔbɔ obi din. Na mensuro sɛ mebɔ obi susu din. Because ɔwo nsuro sɛ wobɛgu Onyankopɔn anim aseɛ a, obi nsuro sɛ ɔno nso bɛgu w'anim aseɛ. But ɛho nhia me. Me mɛko mma Nyankopɔn. So ɔte aseɛ? Me mma mɛko nya mma Nyankopɔn. Ɛna me mɛkasa mma Nyankopɔn. Because deɛ Nyankopɔn tumi yɛ no, me mennuru me mennuru ne n'ase mfuturo mpo. Na matumi aba bɛko ama no. Ɛnyɛ me na mɛkasa ama no. But ɛyɛ adeɛ a ɛha yɛn. Deɛ me ha me ne sɛ, so Onyankopɔn, kɔɔ sɛ ɔkanya no, eh, ka me Nyankopɔn, ka afe 2000, eh, Ka 2020 a ka abatoɔ a ka ɛbɛto no wɔ Ghana no, ka Nyankopɔn nhyɛ da nkyerɛ no tumi nkyɛ nka nkyerɛ ɔman Africa ne ɔman Ghana sɛ Onyankopɔn te ase. Nka mɛhyɛ da fa wɔ bi anka wɔnni hɛ a Nyankopɔn ɛyɛ kenya ho ae ɛyɛ kenya ho ne yɛsoso yɛ akoma nyɛ de ɛnto yɛ yam. a yɛakanyan ho na yɛakoma ɛnyɛ dɛ nto yɛ yam because ama kristofoɔ kyɛ sɛ yɛnam korɔ mpo a yɛn value wɔ system no mu korɔ mpo biom yɛn value wɔ system no mu korɔ mpo biom sɛ ɔte aseɛ sɛ nka me ne nyankopɔn a ɛka kafe 2020 ɛka mɛma obi foforɔ ɛna bɛdi ɔman no so ka mɛma obi foforɔ na bɛdi ɔman no so Kasa MPP ne NDC nka mɛ mɛ forget wɔn mu. Ka mɛkyerɛ me tumi kakra bi de akyerɛ ɔman no. Na obi ahu sɛ ɛnyɛ Nyankopɔn ɛna afrɛ obi sɛ ɔmɛkeka nsanse nhunu no ɔmo keka no. Sɛ MPP na ɛbɛwe ne. Wei so adeɛ ase ND Nyankopɔn se. Nyankopɔn ayi akyerɛ me sɛ ama nipa twerɛ ho list. Ei! Wanya ho atena ase afa pɛn ne paper atwerɛ sɛ wo mpɛ sɛ wura bɛfi bi. Wayɛ adeɛ. Wayɛ adeɛ wate. Moayɛ adeɛ na ɛfo na ɛfo na moafa no saa ɛna nyame na ɛmfii mu na mofa no saa because ɔman no mu mpanimfoɔ nyankopɔn mfii mu ɛna ɔman no mu mpanimfoɔ so mfii mu ɛna obiara mfii mu ɛna mo ankasa mo mo ti mo ho agum na moyɛ deɛ mopɛ tìmí kasa kyɛ sɛ mo tìmí hyɛ nkɔm kora kɛse ɔ president ɔman no president kora bɛwu ɔno so te hɔ ɔno so twɛn sɛ ɔbɛwu ɔntumi nkasa adɛn nti a wɔsɛ onyankopɔn aka akyerɛ no nyankopɔn fa hɛn na bɛka kyerɛ no Nyankopɔn, ɔfa he na bɛka kyerɛɛ no? Sɛ nka mene Onyankopɔn a, ka mɛwoso me ho ama ka afe 2020 ka mɛm ka NDC ne MPP kɔ mɛbɔ mu mɛbɔ mu sɛ kyaskele ka mɛbɔ mu sɛ te sɛ kyaskele ɛwɔ nsɛmfin ne nsɛmfo bi a amanfoɔ hyehyɛ anaasɛ nkɔmfo ne nkɔntoro bi amanfoɔ hyehyɛ ne nti baa ne nyinaa akyi no Nyankopɔn ɔnyɛ hwee ɔnyɛ hwee na deɛ ɔkaa sɛ NPP bɛwe no na deɛ ɔkaa sɛ NDC bɛwe no by the end of the day no sɛ baako deɛ ba mu a that means sɛ wɔne na Nyankopɔn afrɛ no ɛnyɛ sa ɛnyɛ sa na ɔde ɔbɛbu ɔbɛtu hyerɛ gu ne ho sɛ ɔne Nyankopɔn afrɛ no wei yɛ prediction wei yɛ prediction Sɛ ɛyɛ nnipa mmienu na baako ka sɛ wei bɛwene na baako ka sɛ wei nso bɛwene a, ɛyɛ deɛ baako deɛ na ɛbɛba mu. Baako bɛba mu. Baako bɛba mu. Ɛti sɛ baako deɛ bɛma ɔne Nyankopɔn di n'akyi ana? Ghanafoɔ montena ase na mondwen, yɛndwen. Mepakyɛw, me, me, me, sɛ mekasa yi tia obi a momfa nkyɛ me. But asɛm no ase fam. Seesei Nyankopɔn se NPP bɛwene. Nyame korɔ no ara so se NDC bɛwene. Nti Nyame bɛn? Nyame bɛn pɛ ne ɛtumi yi kyerɛ mo? Ti Nyame, Nyankopɔn a yɛsom no no, ɔyɛ confusion Nyankopɔn, nyɛ sa? Ɔyɛ confusion, ɛnyɛ sa? Nti sɛ Nyankopɔn sɛ wei bɛwee ne, na wasɛ atwa ne ho abɛka kyerɛ sɛ wei na ɛbɛwee ne no. Masa, modi agorɔ, modi agorɔ. Monkɔ so na mogye mani, monkɔ so na mo jubilate, monkɔ so na monhyɛ mo pataku ntaade no. Monkɔ so ara na monyɛ deɛ moyɛ. Atorɔ nsɛm ne saa tirimubɔsɛm no a mobɔ mo tirim ne nneɛma saa forgery work a moyɛ no nyinaa no, monkɔ so ara. Mmerɛ no ben na aben na ama mo na modie. Monkɔ so ara ndi. Na Onyankopɔn aka asɛm bi sɛ, monyɛ abɔnefoɔ na monyɛ deɛ moyɛ. Ɛbɛto mmerɛ bi no na abɔnefoɔ no wohwehwɛ wɔn a, wonhu wɔn. Wohwehwɛ wɔn atenabea mpo a, wonhu. Saa mmerɛ wei nyinaa no, ɛbɛba mu. Ɛbɛyɛ akra mo a motwa ntorɔ no nyinaa no, ɛbɛbusa mo ase so ne yɛ nhumu. Ɛbɛbusa mo ase na yɛ nhumu.